Fanambarana, Ry vahoaka Malagasy, manao ity fanambarana ity aho androany hilazako anareo ny zava-mitranga eto amin'ny firenena sy hanazavako anareo zavatra vitsivitsy izay forcena ho afenina. Voalohany, amin'izao ora itenenako izao dia namoaka baiko Andriamatoa Fanambinanaritiana, tsy hanohina ny gradinao aho Razoky, Andriamatoa Fanambina Naritina, namoaka baiko hanala ny tenako ao amin'ny logement de fonction-ko ao Fort Duchesne sy ao amin'ny toerana izay fanampiako olona sahirana ao amin'ny Foyer La Cohesion eo Andrainarivo. Ny antony dia mazava, efa in'ny efatra in'ny lima ianao, Razoky, Ianao sy Colonel Michael no efa namandrika anay hisambotra anà. Mitady motif hisamborana anà. Fa tsy navoa ianao. Tsy navoa ianao. Ary tsy hahazo ahy ianao, ary hifankahidintsika. Tamin'ny Krismasy, ry vahoaka Malagasy, manamboninahitra fito, fito mirahalahy izay, force aina fotsiny, natao enquête. Ndriamatoa Fanambinana Aritiana en tête de liste, na, ny force anay natao enquête. ny tenako, ny zokiko, ny rahalahy iray tapo amiko, ny jeneraly Mamontsoa Eugène, ny jeneraly Hermine, ny jeneraly Médecin Général Biteny, ny kapiteny Vaisseau Andriamanampo Sozoa, lietnà Sega Olive, izay tsy manino tsy maninona akory. Tato aoriana mbola nidadavana motif koa. Io mifandray amina mpanao politika, fa ianao ihany no ao ambadika. Mitady motif ianao. Fa tsy hahazo ahy ianao Razokiny, tsy hahazo ahy ianao. Ary hifankahitsika, FIGN talohanao za. Faharoa, ny harcèlement ataonao sy Mickaël amiko, Andriamatoa PRRM, any efa na-imprimeko any daholo ny message nao tanaty WhatsApp fi-intimider-nao anà tao amin'ny doléance mampanao enquête dia ianao niteny hoe ajanony io, arovanao ny karana, tanindrazako ity fa tsy an'ny karana, tanindrazako ity fa tsy an'ny daya, tanindrazako ity fa tsy an'i Siteny sy ny karana. Mbola tsy nahita governemanta, ministra no mandeha manao doléance ao amiko, androany vao teneniko. Manapa-kevitra ny ministra dia hitondrany daya élément-ny any an-tranony, forcer-ny manaiky. Miantso anay ny ministra, ao moa ny colonel misy an'izao zao zao. Tsy manaiky hatramin'ny farany ny ministra, ary fantatro fa misy ministra efa nametraka fitarainana any amin'ny Amnesty International. Ho avy eo daholo izany dossier izany. Na ny VUT taingenanao iny ao ambony biraonao ny doléance, Andriamatoa PRRM, an'iza iny VUT taingenanao iny? Jereo ny famantaranandro nanaovanao tamin'ny interview nao tamin'ny France 24, eo ambony biraonao izay doléance izay, hainao iza ny tompony. ary ajanony koa fitenenanao aty merina merina aty madagasikara ray any malagasy rehetra za mihitsy ny teny anao fasy fasy tao am boranao ny merina mihitsy ny manao an'izao alah ny merina mihitsy fa ianao no iza ianao no iza ny ampizarazara an'ity madagasikara ity ajoa voalohany mpanao kolikoly ianao nao daya siteny promo nao fortisian'io fanambinana ary tiana Ary tsarovinao, f'ie tsy tsy za zany lazainao efa ni-recuperer-na, fa ianao no ni-recuperer-na, mon colonel. Efa saika mivonoan'i Ravatomanga ianao, ianao sy Rapanarivo, da sao dia adinonao. Za no nikarakara anareo tao, nidina tao amin'ny Nomi, ary ny antony nanalana ny Général Joso Minisitry ny fi- Fiarovana dia noho ny Ravatomanga Général Saivela, sao dia adinonao, mbola io io IGP io, mbola velona io.

Ary ny maninona moa ny plainte-ko, izay nataoko? Nameako anao Andri- Ramatoa Minisitry ny Fitsarana. Nahoana no lasa amin'ny anaran'i Daya sy ny ADM ny fita- plainte izay nalefako voalohany indrindra? Ary normal, hitako ianao tsy namery retour an'ahy mihitsy Madame le Ministre. Pourquoi? Za ve izany manipuler-na? Ary ao koa ianao siteny. Tao amin'ny Capsat tsisy niteny mihitsy hoe tsy maintsy ianao no atao filohan'ny Antenimiera, ary ny Antenimiera izany efa tokony ho levona, tsy hisy intsony. Dia mbola eo koa anao, io Favolomelina Fidera Zarapera niantso anao aho tamin'ny Kaval. Ary mbola dossier anao sy Ravatomanga, dossier anao sy Ravatomanga no nahafaty an'i Zansolo. Izay ry Ex Miaramila. Natao apa Zansolo hisamborana anah fa tsy nahavoa anah. Taiza Zansolo no maty? Tao amin'ny Polyclinique d'Ilafy. Mbola dossier an'i Ravatomanga zay. Manaraka izany, ny ao amin'ny lapa ao Iavoloha, mbola tsy nahita ry vahoaka malagasy manana ny fahaleovantena ny amin'ny izany fadintseranana izany, fa mandany nareo ao ambadiky ny palais ao, feno contenaire ao, contenaire saisie avy any avy any Tamatave. Ary ny fisian'izany no nahatonga anà lazaina fa manelingelina tao Iavoloha. Ty fantatra fa tsy zakako ny zavatra tsy tsy zavatra maloto. Iza no tompon'ny perquisition légale? Eo anao Colonel Michael. Boto sambatra, garde rapproché anao. Efa impiry tratra. Eo koa anao DG Penina. Tsara monina. Fampisakambina mihitsy. Boto sambatra sy Fanirisoa midina avy any amin'ny troisième étage avy any Iavoloha. Dia mandainga koa botsambatra fa tsy mbola nanao perquisition ary mbola misy dossier any amiko any. Doléance an'olona, manaovanareo perquisition cagoulé. Menacer anareo ny vehivavy hoe raha miteny eo dia violer-nay. Ao izay. Tsy tsy ho vohitsinareo ny lohako. Mahitsy ny lohako. Tsy voavilavilanareo ny lohako. Tsy mafy ihany tokony hitondra firenena. Mbola betsaka ny porofo. Eto aloha raha maheno anah ianao le mitazona an'le gony a, jereo anatin'iny gony iny, dossier daholo ny anatin'iny, nasiako saotra sensible daholo ny dossier an'ny karana, koa raha ny avarosenina, tsy haiko izy aby, maka tanin'olona, olona miakarapoka tao amin'ny biraoko tao, lasan'ny karana ny taniny, ao misy gadra, Gadra efa nafahan'ny mpitsara dia nantsindrin'ny procureur Alban gadra any an-tsefa niakarapaka tao biraoko tao ny anabaviny. Eto vao mazava aminao re izy ry madama. Eo fa maninona aho tsy afaka niteny satria izaho menacé. Aza atao an'izany ilay firenena mon colonel. Noho izany, ry vahoaka malagasy, izaho dia mametraka plainte. Raha mbola i procureur Narindra ny ao, non, tsy mandeha fo Anosy aho, procureur Narindra mbola tamin'ny andro Ravatomanga, eh, mbola izy aby sy ry colonel Tahina, tsy adinoko ny nanaovanareo an'asa ny vady aman-janako, ramatoa procureur, mbola tsy adinoko, tsy mametraka plainte eo aminao fa tonga dia any international, je dépose plainte contre le PRRM, les quatre hauts conseillers.

Fa ny ahy dia ho apetrako amin'ny plainte ka ary ho hitantsika hifankahitsika ao aoriana ao. Ary kitio foana ny fianakaviako. Kitio foana ny fianakaviako. Fantatrao misy mpitaovy viadina aty amiko Monsieur le PRRM. Ary ianao sy Hery Viana no mi-fournir bala ho an'ahy. Fa kitio ny fianakaviako. Zay no izy ry vahoaka malagasy, mbola vao fizarana voalohany ity, vao avoakako tsielikely aminareo daholo ny porofo, lasan'ny karana sy ny mafia ny firenena, eto aho dia manaraotra je m'adresse à monsieur Vladimir Poutine i gavary parouski, spasiba, tiako ny tanindrazako, Madagasikara ho an'ny malagasy, malagasy ho an'i Madagasikara, tapitra ho an'ny tanindrazana.